guyyaa jum'aa keessa yeroo takkaatu jira yeroo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa daqiiqaa san sakandii san nama yoo qunname sii ibaadarra jiru sii rabbi kadhachaa jiru sii quraana qara'aa jiru sii khayriirra jiru haala saniin yoo rabbi kadhatte guyyaa jum'aa keessa sa'aa wahiitu jira jira rasul sallallahu alaihi wasallam ta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa namaaf awwaatu malee hin taane namni haajaa qabdan namni rakkoo qabdan namni dhibee qabdan namni dhaba qabdan Rabbitti subhaanahu wa ta'aalaa harka keessan ol kannadha. Rabbitti waywaadha. Rabbii keessan kadhadha. Haagasiin isin dhaama. Taan immoo obboleeyyan keenya kan salaalee ummata keenya kan dhumaa jiruuf kan beelaan rakkataa jiruuf kan mana isaatirraa qe'ee isaatirraa lafa isaatirraa buqqee rakkataa jiruuf hadaraa guyyaa jum'aa kana keessa bakka jirtanii umanni muslimaa du'aa'ii kadhadhaaf lubbuu teessaniif biyyaafis

kan Arsii, kan Baalee, kan Jimmaa, kan Harargee, kan gartee rakkoo adda addaa yeroo tana keessa simataa jiru hundaahu guutuu Oromiyaa keessatti maqaallee dhawuu dadhabu, kan Wallootiis, kan Kaabaa Kibbaatis, kan Dhihaatiis, kan Bahaatiis hunda isaaniitu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nagaya Rabbi haa godhu, Rabbi nagaya haa buusuf, nagaya waaraa Rabbi haa godhuuf, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hawaasa keenya kanallee Rabbi nu haa qajeelchu, Rabbi ifillee nu haa beeysisu. Rabbi Qur'aanaa fi Hadiisa kana Rabbin itti haa urgeessu. Salaata kana Rabbi itti haa urgeessu. Karaa haqaa kana Rabbi haqa ta'uu haqatti nu beeksisee Rabbi haqa jala Rabbi nu haa oofu. Karaa dogoggoraa baaxilaa kana baaxila baaxila ta'utti, cubbun cubbutti, dogoggorri dogoggorritti ta'uu Rabbi nu beeksisee dogoggorara Rabbi nu haa tiiysu. Karaa Rabbin jaalatu irratti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu qacelchee nu haa diriirsu. Ilmaanii fi. maatii fi xiqqaa guddaa keenya hunda rabbi fayyaa fi iimaana nu haa godhu manguddootaati fi hawwoota keenya ta'e manguddoota hawwoota guddaa keenyaa fi rabbi subhaanahu wa ta'ala ummata kana hundaahu rabbi umrii dheertuu umrii iimaana umrii fayyaa kannee fi khaatimaa isaan rabbi haa bareechu nuti hunda booddee nu haa bareechu rabbi ganama nu bareechee galgala nu fokkisin rabbi gana- galgala nu bareechee ganama nu fokkisin rabbi dura keenyaas haa bareechu duuba keenyaas haa bareechu rabbi ganamaas nu haa bareechu galgalaas nu haa bareechu qabrii teenyalee rabbi nu haa bareechu Rabbi lola ummata keenyarraa Rabbi haa qabu. Ummata Gazaarraa Rabbi haa qabu. Ummata Libnaanirraa Rabbi haa qabu. Addunyamarraahuu Rabbi lola haa qabu. Hattaa Yukireen irraa illee Rabbi lola haa qabu. Ad- Lolli nam tokkoof illee hin tolu. Nam tokko lola keessatti illee hin milkaa'u. Rabbi subhaanahu wa ta'ala karaa nagayaatiin Rabbi nagayaan nu haa jiraachisu. Nagayaan Rabbi subhaanahu wa ta'ala waliin nu haa galchu. Mootummaa kanallee mootummaa fi waboo biltsiginnaa fi waboo hattaa shiftoota biraatillee Nagayaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qawwee isaanii hiikkachisee nagayaan walii wal galee warra waliin biyya nagayaan tiisu Rabbi nu haa godhu. Jidduu kanatti kan dhumaa jiru daa'ima, miskiina, hiyyeessa, manguddoodha, hawwoota, dubartiidha. Rabbi lola kana gahee nun haa jiru. Yoo cubbuu teenyaan taate yaa Rabbi akka cubbuu teenyaatiin nun laalini. Yaa Rabbi cubbuu teenyaan addunyatti illee akhiratti illee nun qabini. Rahmata keetiin yaa Rabbi dallansuu teetirraa rahmata keetiin bal'aadha yaa Rabbi rahmata nu godhi. yaa rabbi nagee nuu buusi nagee nuu godhi araara jidduu keenyatti illee nu buusi yaa rabbi si kadhannaa nu awwaadhu nu qacelchi nuufillee qacelchi yaa rabbi dhukkubsataa keenya fayyaadhaan gammachiisi gammachuu isaatiin nu gammachiisi obboleeyyan keenya kan baqqa'anii biyya alagaa adda addaa keessa jiran yaa rabbi nuutiisi yaa rabbi sitti dhaammanne bakka jiranitti nagee nu godhi ilmaan kana nu qacelchi wasalli allaahumma alaa nabiinaa muhammadin wa alaa alihi wa sahbihi ajmain baarak lafiin wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh